Salam hormatly ildeşler! Gözlegler we açyşlar atly gepleşigimize hoş geldiňiz. Bu gün biziň studiýamyzda bilşiňiz ýaly Batyr bar. Batyr, hoş geldiňiz! Hoş bolduk! Bu gün-de biz ildeşlerimizden gelýän birnäçe soraglary barada bilelikde jogap bermegi jogap bermek isleýäs. Bu günki soraglar ynha şulardan ybarat. Käbir adamlar Köne Ähtdäki we Täze Ähtdäki Hudaý şol bir Hudaýmy ýa-da olaryň tapawudy barmy? Çünki Köne Ähtdäki Hudaýda birhili gaharly, günä jeza berýän we Täze Ähtdäki Hudaý gaty söýgi Hudaý diýip düşünýärler. Çünki Köne Ähtde köp tire-taýpalary bütinleý ýok eden şol bir Hudaý Täze Ähtde bolsa goňşyňy özüň ýaly söý diýip tabşyryk berýär. Şu Hudaý Köne Ähtdäki we Täze Ähtdäki Hudaýyň arasynda näme tapawudy bar diýen gaty gyzykly sorag beripdir. Bu gün siz Bu soraga näme jogap berip bilersiňiz? Ýa, aslynda hakykatdan hem bu sorag gaty gyzykly we adamlar düşünmek isleýändirler. Beýle soraglar mende-de ýüze çykypdy. Köne Äht okan wagtyňda Hudaýyň birhili gahar-gazaply, her bir ýönekeý günäler üçin-de Ýaň rehimsiz bir jeza beren ýaly, şeýle bir hiç bir rehim söýgi ýok ýaly görünýär a ilki okan wagtyňda. Ol köp aýdyşyň ýaly köp tire taýpalary düýbünden ýok edýär. Köp wakalar bar. Entäk olaryň her biri barada ijjikläp birazjyk öwreneris bu günki gepleşigimizde. Emma täze ähte geçen wagtyňda Hudaý köp merhemetli, köp rehimli ýaly bolup görünýär. Emma aslynda bu beýle däl. Eger biz dolulygyna Mukaddes Kitaby okan wagtymyzda Hudaýyň hiç haçan üýtgemeýändigini, Hudaýyň şol günäge, günä üçin nähili gaharlanýan bolsa, günäni ýigrenýändigini, günä üçin jeza berýändigini Köne Ähtde we Täze Ähtde şonuň ýaly görüp bilýäs. Dogry. Mukaddes Kitapda şeýle aýat bar. Hudaý hiç haçan üýtgemeýär. Ýewreýlere ýazylan hatyň Şu taýda gel häzir bilelikde okalyň. Ýewreýleriň ýazylan hatda onunjy bap on üçünji babyň sekizinji aýadynda şeýle ýazylypdyr. Isa Mesih düýn hem, şu gün hem, ebedilik hem üýtgewsizdir. Bu diýdige Hudaý hiç haçan üýtgemeýär. Köne Äht döwründe-de, Täze Äht döwründe-de Hudaý hiç haçan üýtgemeýär. Çünki ol Hudaý, Köne Ähtiň we Täze Ähtiň arasynda ikisi-de şol bir Hudaý, Hudaý ol, Köne Ähtdäki we Täze Ähtdäki Hudaýyň arasynda tapawut ýok. Tapawut ýok. Ýöne şol tire-taýpalara jeza berip öldüren, ýok eden wagtynda, elbetde, Hudaý günäsi üçin jeza berendir. Günäsi sebäpli olary ýoga, ýok edip gyrandyr. Dogry. Ýadyňa düşýän bolsa, Köne Ähtde nähili waka, nähili ýagdaýlarda Hudaý ýaňky Ysraýylyň daş-töweregindäki dürli hili halklaryň, ýaňky özge milletlerden bolan halklara söweşler netijesinde, ýagny özi gönümel patyşalara, Saul, Dawut patyşaga Daş-töwerekdäki özge milletleri, Hudaýa duşmançylyk eden milletleri ýok etmegi-de buýruk beren ýerleri bar. Emma aslynda näme üçin Hudaý şeýle buýruk berendigi barada birazjyk öwrenseň, onda Hudaýyň günä garşy nähili gaharlanýandygyny görüp bilýäň. Esasy bir sebäbi, näme üçin Hudaý şeýle buýruk berdi we köp ýerlerde özi Hudaýyň özi ýok etdi? belli bir halklary. Sebäbi ol halklar Hudaýyň saýlan halky bolan ysraýyl halkynyň we onuň Hudaýyna garşy göreş alyp barýarlar. Ýadyňa düşýän bolsa, dürli hili ýollar bilen olary butlara sežde etdirmäge, ýagny hak Hudaýyň ybadathanasyny ýykyp, olaň üstünden äsgermezlik edip, gelip olaň Hudaýa, hakyky Hudaýa bolan imanyny, imanyndan azaşdyryp, bütinleý aýdan wagtymyzda hemişe, hemişe yzygiderli Hudaýyň halkyna garşy göreş alyp baranlygy üçin, Hudaý ýaňky halklary öz günäsi üçin, olaryň eden günäleri üçin jeza berýär we olaryň köpüsini gyryp ýok edýär. Hum. Meniň ýadyma könäkden şeýle aýat ýadyma düşdi. Ýeremiýada otuz birinji bapda şeýle ýazylan. Hudaý şeýle diýýär, Men seni ebedi söýgi bilen söýdüm. A Täze Ähtde bolsa şeýle diýýär, Diri Hudaýyň eline düşmek elhençdir. Dogry. Haçanda elhenç? Haçanda günä etseň, oň eline düşseň gaty elhençdir diýip pikir edýän. Seret, ýaňky Ýeremeýa pygambere seni ebedilik söýgi bilen söýdüm diýýär. Bu sözler, bu aýatlar, Hudaýyň aýdan sözleri aýdylan wagty bu Köne Äht döwründe. Diňe Köne Äht döwründe diňe bir Hudaý gahar-gazap bilen doly bolan Hudaý diýip düşünseň, bu ýalňyş bolýar. Sebäbi Köne Äht döwründe-de Hudaý öz söýgüsini, öz merhemetini, öz rehimini Köp gezek aç-açan halk içinde, milletleň içinde açyk görkezýär. I şol bir hatarda Täze Ahtda ýewreýlere ýazylan hatda diri Hudaýyň eline düşmek elhençdir diýip ýazylan. Hawa. Onda ýaňky soraga jogap şu taýdan gelip çykýar. Täze Ähtde-de Hudaý Öz söýgüsini, Öz merhemetini, Köne Ähtde diýjegim, Hudaý Öz söýgüsini, merhemetini görkezdi. Diňe bir gahar-gazabyny däl. Şeýle-de Täze Äht döwründe Isa Mesih arkaly uly merhemet we söýgi bize näme etdi? Aýan boldy. Şol bir hatarda Täze Äht döwründe-de Hudaý günä üçin gaharlanýar. Hudaý günäni gowy görmeýär. Günäkäre, eger toba edýän günäkär bolsa, ony bagyşlaýar. Günäkäri söýýär, emma onuň edýän günälerini bolsa Hudaý ýigrenýär. Şonuň üçin Täze Ähtde diri Hudaýyň eline düşmek elhençdir diýlip ýazylan. Bu diýdigi Hudaý üýtgewsizdir. Eger Köne Äht döwründe Hudaý günäler üçin jeza berýän bolsa, Täze Äht döwründe-de Hudaý günäler üçin jeza berýändir. Hawa, çünki Hudaý üýtgewsiz. Ol hemişe Hudaý günä, günäni hemişe höküm edýär. Ol şol bir hudaýlygyna galýar. Mysal üçin, Ýakupda, Ýakupda bir, birinji babyň on ýedinji aýadynda şeýle sözler bar. Häzir men size okap berjek. Ähli oňat, kämil sowgat ýokardan, nurlar Atasyndan inýändir. Onda ne üýtgeme, ne-de çalşyk kölegesi bardyr. Ynha bu taýda ýene-de bir gezek Hudaýyň üýtgewsizligi beýan edilýär. Dogry. Seret enejan, gel ilki başda ýene-de has giňişleýin bu barada gürrüň etmek üçin, Köne Äht döwründe Hudaýyň diňe bir daş-töwerekdäki tire-taýpalara, özge milletlerden bolan halklara jeza berişi däl-de, Öz halkyna jeza berişi barada-da birazjyk gürrüň edeli. Ýadyňa düşýän bolsa, Köne Äht döwründe muny başgaça biz ahyrzaman diýibem alýasda. Ýaňky Nuh pygamber döwründe ilkinji gezek Hudaý adamlary ýaradanlygyna puşman eden ýerini okaýas. Bulam Gelip çykyş kitabynda ýazylan. Nuh pygamber döwründe Hudaý ilkinji gezek Özüniň gahar-gazabyna, günä bolan gahar-gazabyny şeýle açyk görkezdi we birnäçe halk adamlary suw bilen tupan turuzyp, suw bilen ýok etdi. Meni haýran galdyrýan bir zat bar. Eger Köne Ähtde biz Hudaýy diňe gahar-gazaply, rehimsiz bir Hudaý ýaly görýän bolsak, Onda bu nädogry. Näme üçin? Gel aýdaly, gel ýaňky Nuh pygamberiň wakasyna, şonuň döwründe bolan waka giňeşleýin seredeli. Hudaý hakykatdanam gahar-gazaplymy? Ýa-da Hudaý hemişe gahar bilen öz rehimini, merhemedini-de görkezýärmi? Ýadyňa düşýän bolsa, Nuh pygamber döwründe halk şeýle günä bilen zaýalanypdy. Adamlar Hudaýa boýun bolmaýardylar. Ýürekleri gatydy. Olar dul hatynlara, aýallara hiç bir rehim görkezmeýärdiler. Iýip-içip, lezzet çekip, günä bilen bütinleý ýaşaýyş, adamlar günä bilen doly bolupdylar. Şol wagtynda Hudaý ilkinji gezek Mukaddes Kitapda adamzady ýaradanlygyna puşman etdi diýip ýazylan. Şol halka edýän günäsi üçin jeza berjekdigini Nuh pygamber arkaly duýduryş berýär. Hudaý hiç haçan bütin Mukaddes Kitablykdan başdan soňuna çenli okan wagtymyzda, Köne Äht we Täze Äht döwründe Hudaý duýduryş bermän ýa-da bir toba ýoluny açman, bir çykalga bermän hiç haçan duýdansyz günä jeza beren däldir. Hemişe adamlar günä edip, günä bilen zaýalanan wagtynda Hudaý pygamberler arkaly, Täze Ähtde-de wagyzçylar arkaly, Öz çagalary arkaly hemişe duýduryş berýändir. Eger duýduryş bermän, duýdansyz gelip, günä üçin jeza berýän bolsa, onda hakykatdan hem Hudaý nähili bolup görünýär? gaharly, gazaply, rehimsiz Hudaý bolup görünýär. Emma Hudaý Nuh pygamber döwründe, ýaňky şeýle günä bilen zaýalanan halka, Toba ediň, günäleriňizden el çekiň. Hudaýyň hakykatyna, dogrulygyna dolanyp geliň. Hudaýyň öňünde rehimsizlik, adalatsyzlyk etmäň, ogurlyk etmäň, zyna etmäň. Ýaňky halka toba etmek üçin bir ýol açýar. Nuh pygamber arkaly ýüz ýigrimi ýyl duýduryş berýär. Eger toba edip günäleriňizden el çekmeseňiz, onda suw bilen tupan turuzyp näme etjek diýýär. Hemmäňizi ýok etjek diýip duýduryş berýär. Emma ynsanlar gulak asmadylar. Nuh pygamberiň aýdan sözlerine hiç birine gulak asmadylar. Gulak asmadylar. Gulak asmazdan beterem Nuh pygamber ýagny Hudaýyň jeza berjegini duýduryş berip, olara ýüzlenen wagtynda, ol näme etdi? Ejir çekdi, oň üstünden güldüler, oňa äsgermezlik etdiler. Dogry. Ol gämi gurýan wagty her gün gelip oňa näme etdiler? Her hili erbet sözler bilen oňa sögüp, käýäp, üstünden gülüp, Şeýle bir zat bolarmy? Ýer ýüzünde hiç bir ýagyş, ýamgyr ýagmadyk ýerden nireden suw peýda boljakmyşyn? Nireden suw bilen tupan turuzjakmyş? diýip, onuň aýdan gepine gulak asmadylar. We ýüz ýigrimi ýyllap, tä gämi gurulýança, Nuh pygamber bütin adamla, şol döwrüň adamlary üçin näme boldy? Gülkünç boldy. Dogry. Emma soňunda näme boldy? Adamlaň hemmesi-de näme etdi? Ýogaldy. Gark boldular. Ýerden suw gaýnap çykdy, gökden ýamgyr ýagdy, kyrk gije-gündiz ýagyş ýagdy. Bütin ýer ýüzi tupan bilen suw basyp, suw bilen gark bolup, adamlar näme etdiler? Ýogaldylar. Emma şonda-da Hudaýa degişli, Hudaýa gulak asan ynsanlar bardy. Olar jemi Sekiz sany adam. Sekiz sanydy. Hawa. Hudaý olary gorady, çünki olar Hudaýa gulak asdylar. Diňe Nuhuň aýdýan duýduryşyna, toba üçin, toba ediň diýip duýduryş beren sözlerine gulak asan Nuhuň üç sany ogly bilen üç gelini we aýaly, jemi sekiz adam diňe iman edip, şol gämä mündüler. we Nuh pygamber her bir jandaryň, erkek we urgaçy, bir jübtden alyp, gämä mündürdi we diňe halas bolan adamlar şolar boldular. Hawa, haýwanlardan başga, ynsanlar jemi sekiz sanydy. Şol döwürde-de, enejan, adamlar iýýärdiler, içýärdiler, öýlenýärdiler, durmuşa çykýardylar. Hawa, edil häzirki döwür ýaly-da. Häzirki döwürdäki ýaly. Hawa. Emma günä barada, dogrulyk barada Arassalykda, päklikde, mukaddeslikde ýaşamaklyk barada gürrüň eden wagtyňda sen adamlar üçin gülki bolup görünýäň. Hawa, bir hili içi gysganç ýaly. Bir zatlar ýaly. Seret, emma Injilde ýene bir aýat ýazylan. Gel şony sen biziň üçin okap berseň. Mattaň Hoş Habary ýedinji bap On üçünji, on dördünji aýatlar. Bu aýatlarda bize has hem düşünikli bolýar, ýaňky Nuhuň ýagdaýy, ýene-de biziň döwrümizde-de meňzeşlikleriniň barlygy beýan edilýär. Mattanyň Hoş Habarynyň ýedinji babynyň on üçünji, on dördünji aýatlarynda şeýle diýilýär, Dar gapydan giriň, Çünki heläkçilige getirýän gapy giň, ýol inli, ol gapydan girýänler köpdür. Ýöne ýaşaýşa getirýän gapy dar, ýol insiz, ony tapýanlar azdyr. Seret, dar gapydan girýänler azdyr, giň gapydan gidýänler köpdür. Köp, hawa. Nuh pygamberiň döwründe-de şeýle boldy. Ýaňky aýdyp geçdik, sekiz adam diňe Nuhuň sözlerine gulak asdy we oňa iman etdi. Gämini-de ýokarda dagyň depesinde gurup başladylar. Dagyň depesine gämige gerekli bolan ähli agaçlary, bütin gerek bolan gurluşyk üçin gerek bolan zatlary şol dagyň üstüne ýokaryk daşam aldylar. Başgaça aýdan wagtymyzda, halas bolmaly ýol dar we kyn ýollar bilen Näme edýärdi? Her gün diýen ýaly Nuh ýokara gerek bolan zatlary daşaýardy we dagyň ýokarsynda gämini gurýardy. Dogry. Halas bolmak ýoly dar we kyndyr, ondan gidýänler azdyr. Emma beýleki adamlar topar-topar bilelikde ýaşadylar. Öýlendiler, durmuşa çykdylar, iýdiler, içdiler, aýşy-eşretde ýaşadylar, günäli durmuşy gowy gördüler. Dogry. Ýol giňdi. Ähli adamlar ol ýoldan ýöreýärdiler we ol ýoldan ýöremegiň özi bir şatlykly ýalydy. Hawa, hiç bir günäden el çekmeýärdiler. Günäden el çekmeýärdiler we hiç bir zatdan gorkmaýardylar. Dogry. Emma netijesi näme boldy? Diňe dar ýoldan gidenler halas boldular, giň ýoldan gidenleriň soňy näme eltdi? Ölüme eltdi. Dogry. Şol, şol bir ýagdaýy Täze Ähtde-de, Matdan Hoş Habarynda beýan edilýär. Dogry. Ýene-de ahyrzaman bolar. Indi Isa Mesih ikinji gezek gaýdyp gelen wagty bu dünýäniň soňy geler. Bu dünýäniň soňy gelen wagtynda diňe Isa Mesih baradaky hoş habara iman eden adamlar, günälerine toba eden adamlar, günäden el çeken adamlar halas bolarlar. Olar ebedi ýaşaýşa eýe bolarlar. Emma häziriň döwründe halas bolma hoş habary Isa Mesih baradaky hoş habary wagyz eden wagtyňda, gürrüň beren wagtyňda, adamlar üçin sen gülkünç bolýaň. Käbir adamlar üçin sen gaharyny getirýäň. Adamlar üçin bu ýol dar we içi gysgynç, ýöremesi kyn bolan ýol ýaly görünýär. Şeýle-de eşitmesi kyn hoş habar bolýar. Eşitmesi kyn bolan hoş habar bolýar. Emma giň ýoldan ýöreýän, Dünýäniň ýolundan ýöreýän, dünýäniň aýşy-eşretini, lezzetini, lezzetli ýolunda ýöremäni adamlar näme edýärler? Dogry tapýarlar. Gowy görýärler. Gowy görýär bu. We onuň soňunyň näme boljagyny Injilde ýazylan. Onuň soňy ölümdir. Dar ýoldan ýöremek kyndyr, emma soňy Hudaýyň jennetidir, baky ýaşaýyşdyr. Şonuň üçin Hudaý, ýene-de ýaňky soragymyza dolanyp gelsek, Köne Ähtde-de, Täze Ähtde-de, Hudaý üýtgewsizdir. Hudaý hemişe günä jeza berýändir. Günä jeza berýändir, biz ony görýäs. Häzirki döwürde-de, geçen döwürde-de Hudaý günä jeza berýär. Emma geljekde-de Ol günä jeza berýändir. Elbetde. Her bir Imanlylar-da, imansyzlar-da Hudaýyň höküm kürsüsiniň alnynda, öňünde, durýarlar. Elbetde, wagt geler hemme kim durar. Ene jan gel ýene bir Täze Ähtden Resullaryň işleri bäşinji babyň birinji on birinji aýatlaryny bilelikde okalyň. Bolýar. Seret eger Hudaýyň Täze Ähtde günä üçin jeza berenine köp adamlar ynanmaýan bolsa, ýa-da Täze Ähtde näme edip ýaşasaň, göwnüňe näme gelse, edip ýaşabermeli, çünki Hudaý söýgi we merhemet Hudaýydyr, rehim Hudaýy diýip düşünýän adamlar gaty ýalňyşýarlar. Dogry. Biziň döwrümizde-de Hudaý Köne Ähtde bolşy ýaly, günä üçin gaharlanýar, günäni ýigrenýär, toba edilmedik her bir günä üçin Hudaý jeza berýär. Gel muny açykdan açyk Resullaň işleri kitabynda ilkinji ýygnaklaň dörän wagtynda nähili wakanyň ýüze çykanlygyny Mukaddes Kitapdan okalyň. Hum. Resullaryň işleri bäşinji babyň birinji aýadyndan okaýas. Hananýa bilen Safira. Hananýa atly bir adam aýaly Safira bilen bir mülki satyp, aýalynyň-da biligi bilen onuň bahasyndan bir bölegini özüne saklap, bir bölegini-de getirip, resullaryň aýaklary öňünde goýdy. Petrus oňa diýdi, Hananýa, Şeýtanyň mukaddes ruhy Alda-da, satylan ýeriň bahasynyň bir bölegini özüňe sakla diýen päline näme üçin ýüregiňden ýer berdiň? Ol satylman galanda-da seniňki, satylandan soň hem seniň eliňde dälmidi? Näme üçin bu zady ýüregiňe düwdüň? Sen ynsanlara däl, Hudaýa ýalan sözlediň. Hananýa bu sözleri eşidende ýykylyp jan berdi. Muny eşidenleriň barynyň üstüne uly gorky abandy. Ýaşlar galyp, ony kepenlediler-de, äkidip jaýladylar. Üç sagat çemesi geçenden soň, Hananýanyň bolan zatdan habarsyz aýal içerik girdi. Petrus oňa diýdi, Maňa aýt, ýeri şunça satdyňyzmy? Ol hem, Hawa, şunça diýdi. Petrus oňa diýdi, Näme üçin siz Rebbiň Ruhuny synamak üçin dilleşdiňiz? Ine, seniň äriňi jaýlanlaryň aýaklary gapyda dur. Olar seni hem äkiderler. Edil şol pursat aýal Petrusyň aýagyna ýykylyp, jan berdi. Ýaşlar içeri girenlerinde, onuň ölendigini görüp, Äkitdiler-de, äriniň ýanynda jaýladylar. Bütin ýygnak bu Bütin ýygnak we bulary eşidenleriň barynyň üstüne uly gorky abandy. Seret, Täze Äht döwründe, ilkinji ýygnagyň başlan döwründe, Hudaý ýygnagyň mukaddes bolmagy üçin Günä edip, ýalan sözläp, Hudaýa garşy, resullara garşy ýalan sözlän Ananýa bilen Safira atly bir är aýalyň näme edýär? Hemmeleriň göz öňünde aç-açan ýalan sözlänligi üçin jeza berýär. Şonuň üçin Täze Ähtde-de Hudaý günä jeza berýär. Dogry. Seret, Köne Ähtde Hudaý söýgüsini görkezdi, mährini görkezdi, rehimini görkezdi we şol bir hatarda günä üçin jeza berýärdi. Täze Ähtde-de Hudaý edil şeýle zatlary edýär. We ýaňky kitapda ýazylyşy ýaly, Hudaý düýn hem, şu gün hem, ebedilik hem şol bir Hudaýdyr. Ol hiç haçan üýtgemeýär. Ýene bir haýran galdyrýan ýer, enejan, Sado we Gamora atly şäherler. Ýadyňa düşýärmi? Hawa. Gelip çykyş kitabynyň on sekizinji babynyň otuz ikinji aýatlarynda, Ybraýym pygamberiň döwründe. Hawa. Sadom we Gamora atly şäher dünýäde iň bir günä bilen dolan şäherler bolýar. Ybraýymyň ýegeni Lot şol şäherde ýaşaýar. Ýadyňa düşýän bolsa, Hudaý Ybraýym pygambere Sodom we Gomorrany otdan kükürt od, gökden kükürt oduny taşlap, bütin şäheri ýakyp, ot bilen ýok etjegine duýduryş berýär. Onda Ybraýym pygamber öz ýegeni Lotyň oýl erde ýaşaýanlygy üçin Hudaýa, Hudaýym, eger şo taýda elli sany adam ýaşaýan bolsa, şol elli adam üçin Sen ol şäheri halas edermiň, jeza bermän gutararmyň diýip, pikiriňi üýtgetjekmi diýip soraýar. Hudaý näme diýýär? Eger şu elli adam tapylsa, men jeza berjek däl diýýär. Soňra kyrk adam, otuz adam, ýigrimi adam, hatda on adama düşýär. Eger on adam şol şäherlerde tapylsa, onda men şol dogry on adam üçin Ol şäheri ot bilen ýok etjek däl diýýär. Emma gynansak-da, on adam hem tapylmaýar. Bütin şäher zyna bilen, ahlaksyzlyk bilen, erbetlik bilen, günä bilen doly bolýar. Hat-da ýadyňa düşýän bolsa, Hudaýyň perişdeleri, üç sany perişdesi gelen wagtynda Lotuň öýüne. Şolary-da, şolar bilen-de zyna etjek bolup, birtopar adamlaryň gözleri tutulyp, nähili ýagdaýlar bolýar. Hawa. Şeýle azgyn adamlar mukaddeslik bilen, mukaddeslikden hiç zat galmaýar. Olar hatda Hudaýyň perişdelerine-de azgyn gözler bilen seredip, olary zorlamak üçin gelýärler. Ine, şeýle ýagdaýa düşýär, şeýle ýagdaýda ýaşaýanky şäherler, şäher. Emma Lot we onuň iki sany gyzy. Näme edilýär? Halas edilýär. Aýaly halas Aýaly hem halas edilýär, emma ýarym ýolda yzyna seredip, şol ýerde daşa örülip galýar. Diňe Lot we iki sany gyzy halas bolýar. Bütin şäher başdan aýak kükürt ody bilen otda ýok bolup ölýär. Hudaý olara şol günäleri üçin jeza berýär. Häzir näme? Adamlaryň edýän günäleri, toba etmän günäden lezzet alyp, günäde şatlykly lezzet çekip ýaşaýan adamlar, olar hiç haçan Hudaýyň höküm kürsüsiniň öňünde oturmarys diýip oýlanýarlar. Emma bu beýle däl. Hudaý şol bir Hudaýdyr. Diri Hudaýyň eline düşmek elhençdir. Her bir adam iri-giç Hudaýyň höküm kürsüsiniň öňünde oturjakdygyny bilmelidir. we oňa taýýar bolmalydyr. Köp sag boluň Batyr. Ýene-de ikinji bärde soragymyz, Hudaý erbetligi ýaratdymy? diýýär. Hudaý erbetligi ýaratmady. Erbetlik Şeýtanyň ýüreginde peýda bolan zat. Ýadyňa düşýän bolsa, ilki başda Şeýtan perişdeleň içinde iň ýokary derejede duran perişdeleň biri bolýar. Ol Hudaýyň sag eli bolýar. Hudaýdan soň Hudaýyň Patyşalygynda perişdeleň üstünden seredýän iň ýokary derejeli Şeýtan bolýar. Ol ol wagtlar onuň ady Şeýtan bolmaýar. Emma ol şol özüniň derejesine. Bolýan ýerine halamaýa we öz ýyldyzlarymy Hudaýyň ýyldyzlaryndan-da has ýokarda, öz kürsümi Oň kürsüsinden-de ýokarda guraryn diýip, Hudaýa garşy göripçilik edip, Hudaýa garşy galan wagtynda onuň ýüreginde şol erbetlik, göripçilik günä peýda bolýar we şol ýerden şeýtan ýere zyňylýar. Dogry. Ýagny Hudaý erbetligi ýaratmady. Erbetlik erbetligi şeýtan ýaratdy. Hudaý bolsa gowulygyň atasy. Hudaý ýagtylygyň, nurlaň atasy. Köp sag bol Batyr, gepleşigimizdäki bar jogaplaryňyz üçin. Geljekki gepleşigimizde ýene duşýançak, gadyrly ildeşler, hoş sag boluň!